Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambil bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka selama ini mana yang mai ke bala ucau siti cerita ti diturai siko ucau ti bensumbal endok bunsu ruai. Cerita tau semina cerita karang aja ucau ngai ke bala ucau ngelipat sagam mau Endo bunsu ruai. Meri tajuk jerita tu Pelanai Jelawai. Lemai nya hari ngaum amat. Panas ne endo map-map baka ke bisi ujan tang nadai mayuh mua. Nyamai alai sida muntai sebilik berangkut ke barang laban ti pindah ngagai rumah baru. Nya meh ucau. Sida muntai ti berangkutka barang nya tadi bisi tiga kali besundang baru tembu. Nyadi rumah lama sida muntai nya tadi ucau semina rumah sewa aja. Rumah baru beli apai seduai indai muntai ucau. Rumah tiris tingkat muak ke pengujung amat tauka corner ko jako kemaya hari diatau. Kumpaun rumah nya. Agi mayuh puang serta agi kampung. Ba kumpaun rumah nya mega semina bisi tiga puntang aja serta enda tentu panjai ga. Kira ke tiga belas pintu sepuntang. Ba puntang rumah sida muntai bisi empat pintu udah bisi orang nguan. Ba puntang ti kedua, kira ke bisi dua pintu, ba puntang ti ketiga agi puang nadai orang. Enti hari lemai, kumpawa rumah sida muntai nya senyeman amat ucau. Laban ti nadai mayuh orang. Malam keterubai enggau malam ti kedua, Kru Semengat nadai utai nyelai nyadi iya meh ba malam ketiga sida muntai udah diau dia utai nyelai pun nyadi. Nemu kita uchau utai ti nyelai nyadi ba jerita kitai ke sekali tu ucha enda lalu ngenyit baka jerita kitai ti ke udah ucha. Legi meh kita ninga uchauk bekeni ko jalai cerita ya auk. Nyadi dulu tadi ini na ingat ngelansa sida muntai sebilik mau ga mata ini ko kita uchauk ka ngumbai diri tuai agi ga berasai biak ka ngumbai diri biak utai bacha nya meh tinggal ga kita auk. Sida muntai sebilik. Bisi empat iko nyenggaum mapai setua indai muntai. Indai muntai benama Jawai, apai muntai benama Jemat serta ko muntai benama Kumbau. Udah nya muntai empu nyadi muntai to umur empat belas taun uco. Kitai pulai baru ngagai cerita kitai tadi. Iyo meh. Malam ketiga uco. Udah sida muntai sebilik neku ke lengan semua indah lemai nya. Dia de muntai duduk meda TV ba bilik besai. Apai muntai ngau kuma udah pulai ke bilik pangking. Indai muntai agi ba dapur main tali paun. Iya meh benung tudah muntai linuk meda TV. Dia muntai ninga inai ngan ngau ari dapur. Muntai. Pia ku inai ya ngan ngau ke muntai baru. Iya ti kedua kali inai ngan ngau. Nama nyema? Pia ku muntai ucau seraya ti bejalai nuju dapur. Udah muntai datai ba dapur. Nama nyema pia ku muntai ke ucau. Nanya indai iya ti age rindang main tali paun. Ninga muntai nanya munyi nya, indai muntai nyaut. Nama nyandau pia ku indai muntai ucau. Merening muntai. Mei. Iya ngangau ke kitai tak nya iya baru ga kitai. Pihak ku muntai. Nai nadai aku ngangau ke dia tadi demang. Tak enda bejaku ari tadi aku. Pihak kini muntai ucau. Ninga indai munyi nya. Muntai nadai meri jaku. Iya pen. Duduk ba ruga ba bilik besai nyambung cerita peda ai tadi. Mata muntai. Meda TV tang meh runding muntai. Agi ngerunding utai ti nyadi tadi. Enti indai nadai ngangau ka aku. Sapa ngangau ke nama aku tadi deh. Tak sadar nyawa indai meh nya. Indu ka kami dua indai aja ba rumah tau. Engka salah dinga aku kini. Tayana patut. Aku salah dinga nyemetak amat ke nya ngau ke nama aku dua kali. Pia meh runding tudah muntai ucok. Udah jerita ba TV peda muntai abis. Padam ke muntai tibi. Benung muntai nekan tuya tibi. Sekali agi ke muntai ninga orang ngangau ke nama iya. Tang meka sekali tu. Ukai sada nyawa indai iya. Baka dulu tadi tang meh munyi nyawa nembiak main. Muntai pia ku munyi ka ngau nya ucau. Alus munyi nyawa orang nya munyi ke betelai tang pelanai panjai. Munyi orang ke ngangau nya didinga Muntai baka ke ba luar rumah. Muntai ngai mayuh runding, iya pun lalu angkat deka madam ke tuil lampu bilik besai. Nyadi tuil lampu bilik besai bisi ba tisi pintu penama entara mua empelua enggau pintu penama ucau. Nyadi enti Muntai madam ke lampu, Muntai ulih meda utai kerual Padam ke muntai meh lampu cau. Tayang meh lebuh tudah muntai deka nguing mulai kediri ngagai bilik peninduk. Dia muntai sekali agi ninga munyi anembiak mit ngangau kiau. Muntai. Udah orang nya ngangau ke nama Muntai ucau, dia Muntai ninga orang nya ketawa. Nyadi dinga Muntai munyi ketawa orang nya, munyi ketawa orang ngelesai. Nyepek baka nya Muntai pen nguji nyenguk ari belawa. Tang meh. Mun tai ne deh meda ayas mensia, siko ba rual nya ucau. Meda baka nya, mun tai lalu beguai tama ke pangking, datai ba pangking mun tai lalu bebungkur pus. Mun tai ti bebungkur nya ucau ngujung ke mun tai lalu tinduk. Dani enda dani sigi nyau pagi mehari. Dani muntai pagi nya dia iya nyepi tubuh iya asai ke udah digusak orang. Nyau asai ke madai isi tudah muntai uchu. Lengan muntai bisi biru baka ke udah digetir orang. Tang muntai ne ibuh ucau. Engka bai aku laun ti nuak nya isi aku pedih beketu. Pia ku muntai ucau bejaku kediri dalam ati. Lengan muntai ti biru dijangka ke muntai. Bai ia terantak ba pintu laban Iya ti belanda bai ke takut demalam. Pagi nya sida sepilik nadai mindah. Laban ti agi bekemas ke barang apai enggau aka muntai meresi tengah laman bechabut ke rumput betunu ke uras semua menya. Muntai enggau indai mela pemakai udah ti tembu nusun laluh barang sida ti pindah. Benung muntai enggau indai kiruh-kiruh bepanduk ke lauk ba dapur nya dia. Ni kita pia ku orang ngangau ari pintu penama bilik besai. Sapa nya indai? Pia ku muntai ucau nanya indai ya. Entai. Temuai menyemang. Pia ku indai muntai ucu nak nyaut anak iya. Tau kami ba pelabuh ditu. Pia ku indai muntai ucu nyaut orang nya. Enda lama da nya peda chungu chungu indai tuai orang siku ngemai daun changkuk udah dibila tang empai dipanduk iya. Indai tuai nya lalu nyuak ke daun cangkuk ba mangkuk nya nuju kumbau. Igat, tu asuh panduk indai dek, tang anang nuchi iya, ngai ke manih iya nyau laban udah di bela aku. Pia ku indai tuai nya uchau. Au, terima kasih ibu. Pia ko kumbau nyaut ina tuai nya ucau. Terima kasih wai duduk dulu wai. Aku tu benung ngulai ai. Pia ku inai muntai ucau. Eh, kapo dikiruh wai, na lama aku tau nadai orang meda bilik aku. Pia ku ina tuai nya ucau. Nego ai gulai nai muntai udah nya. Lalu pulai Enda dudu wa. Sida muntai sebilik penampung pengawa sida iya baru ga. Iya meh hari nya udah tengah hari. Sida muntai sebilik pen ngintu diri udah tembu makai semua. Dia muntai asai ke ka engkual muntai pen beruban ngelawa pan dapur maya muntai ti

Pia ko apai muntai ucau meda muntai nyu ko kuek mutai. Apai muntai ti meda muntai enda nyaut lalu berdiri enda kebut-kebut baka ngerata wang. Lalu mansang nuju muntai udah apai muntai semek muntai. Mua pai muntai lalu bebalik pucat. Meda utai ti dikemutah ke tudah muntai ucau. Laban apai muntai meda muntai tu tadai muntah ke darai. Apai enggau inai muntai pun lalu mai muntai ke sepital. Ba rumah semina aka muntai aja tinggal laban. Kumau ti ngai ngau laban nadai orang nguar rumah pia ko kumau chok lebuh apai enggau inai ya nurun nganjung muntai ke sepital. Ta baru udah nyau meh entu ke apai enggau inai muntai kumau ti nganjung muntai ke sepital nyau chok. Dia ku mau ninga munyi nembiak capuh ku main. Ni ke beragai, ni ke belaya menya didinga ku mau bebilik sepiak. Laban rumah ngerimbai bilik sida muntai nya ucha agi puang. Dipending ke ku mau manah. Sekali ku mau ninga siku ari bala nembiak nya tak bejaku munyi tau ku kita ucha. Aram, ke sepiak kia kitai. Bebilik sida muntai. Udahnya nyaut siku ari bala nembiaknya tadi. Anang kitai kia bisi orang baru dia. Mangih ya. Pia ku nembiaknya nyaut ucap. Pia ko Anum Biak nya, nyaut Bakih Hayati ngemai sida ngagai bilik sida muntai uchu. Benung kumbau tukir-tukir mending ke randau bala nembiak nya. Dia kumbau tak tegepeng. Laban ninga pintu dapur sida tak munyi ke ditumpu orang. Kumbau pun berumban Ngelawa dapur laban iya bejangka engka nya ulah bala nembiak ti bemain ba bilik sepiak sida iya nya. Datai ku Mau ba dapur, dia iya meda mangkuk daun changkuk ti diberi indah tuai orang nya tadi. Labuh serta daun changkuk nya Dalam mangkuk nya mega baka ke ditabur ke orang ucau. Kenu ku ati kumbau ucau. Iya ke meresi daun cangkuk ti lungkup nya. Tak baru deka meremik tudah kumbau sekali kumbau ninga munyi rejat kaki orang belandau. Baka bisi utai dikerari ba dapur nyedia. Tubuh kumbau ngenyit celap. Bulu pegok berasai kembai. Kumbau pun beguai nyapai kunci muto lalu ngelawa rumah bakih iya. Nemu kita ucok. Sepa manyai pejalai kumbau nuju rumah bakih iya. Muto sikal kumbau. Tak berasai berat. Asai ke ngai bejalai. Ini neka pulai baru ngagai muntai ti danyung ngepai ngau inai ke sepital ucau. Datai sida tiga ba sepital. Muntai pen lalu diperesa bala lutul. Udah temu peresa semua. Muntai lalu diberi lutul ubat. Nemu kita ucau. Kenu ku lutul meresa muntai nya. Muntai ne re nama-nama udah muntai ngambi ubat semua sida tiga pun mulai kediri. Datai sida tiga sebuat ba rumah jam maya nya sigi udah lalu pukul 10 malam. Nama pengawa Igat enda betambit ke pintu, enda betambit ke git. Pintu nyau lenga-lenga, bilik petang lampu enda didup. Pia ku inai muntai ucau mutap. Apai muntai lalu betali paun ngagai ako ai kumbau tang meh enda disaut kumbau ucau. Iyo kini penunga mensia to ku ako. Enti orang jai ati iya biah meh keresa kitai to ditaban ku orang pia meh munyi kutap inai kumbau ucau. Nganu aka eh kumau. Seraya ti bejalai ke dapur meresa utai engka bisi barang le nyau meh jara. Lebuh indai muntai datai ba dapur dia indai muntai lalu manjung. Meda utai ba dapur nya dia ku kita uchu. Muntai enggau apai iya ti ninga indai iya manjung sama bela ngabas ke dapur engka bisi barang le nyau menjara. Lebuh seduai mapai datai ba dapur seduai sama bela tegepeng meda pendiau dapur nya dia tak baka pendiau tungkang pecah. Uga tau chau. Apai muntai lalu meresa sida peti air semua ngau indai muntai mega pia meresa keresa sida sebilik tang meh. Penyelai e uco keresa ti beguna bedau mageng semina tungku gas ngau bala sida pingai mangkuk minyak ngau kereban kena bepanduk ke lauk aja temera. Nya meh ku cerita ucok gamal dapur nya dia nyau. Menah nyau aja laban minyak kacang naya enggau utai bukai ko kita. Sapa meh bangat ta tau nemera ke dapur tu. Nyau baka gamal tungkang pecah ya pia ko apai muntai ucok. Nai sapa agi enti ukai anak bujang dek. Iya aku indai muntai seraya ti ngumpul utai ba dapur nya dia belap ku utai ba dapur. Na lama udah nya dinga dengut-dengut munyi motor tu dah kumau enggau bakih ya datai. Udah bakih kumau ngulu ke ya pulai. Bakih kumau lalu mulai kediri ngena motor ya empu. Nai. Bayak menyejang ngegi ingat ke jalai pulai dek. Pia ku inai kumau cau mutap ari dapur. Kumau na memunyi. Ia pe nyimpan tupi kelida ba pangking. Kumau lalu ke dapur kang irup ai. Peda uleh dek. Utai ba dapur biah temera. Pintu git na ditambit. Dilek ke dek lenga-lenga aja. Nama bisi antu ba rumah kita tu. Merik dek rari enda bapai enda bindai. Pia ku indai au cau. Agi nganu tudah kumau. Kumau ti danu indai au cau baka ke nadai ya dia. Enda memunyi aja. Udah kumbau tumbu ngirup ai iya pen tamu pangking ngapai ke mandi benung tudah kumbau mandi ucau. Dia iya ninga munyi bala nebiak betelekik aja begagai. Munyi sida nya didinga kumbau munyi ke ba rual bilik mandi.

Kumbau berumban mandi. Udah tembu mandi semua lebuh kumbau panzut ari bilik mandi, dia iya bisi meda nebiak indu siku bediri degi-degi ba mua pintu. Anak sapa tu? Nama bisi temuai pia? Kenu ku sagam ati kumbau tu. Muntai enggau indai iya ti meresi dapur pen. Udah temu. Ke kini demang pia ko kumau cau. Enbiak indo nya nak nyaut. Sapa enggau deh berandau nya pia ko apai kumau cau. Tu apai nanya meng tu pia ko kumau ge bejako seraya nunjuk ke tunjuk iya ngagai nembiak indu nya. Ni orang dia? Pia ko apai iya ke Ucau. Bejalai semak Kumbau. Ninga tanya apai iya munyi nya, Kumbau lalu merning ngagai nembiak indu nya tadi. Tang meh ko kita Ucau, nembiak indu nya nadai dia agi. Nya meh tu udah kumau nyau gini gining. Ngiga kini penunga nembiak indu ti berdiri ba mua pintu bilik mandi nya tadai. Kenu ko kumau cau nembiak indu nya kira umur nya tujuh tahun pia. Bekena ke baju gaun becurak mansau, buak ya panyai tuntun punggung. Enda patut nembiak nya jampat amat jalai. Pia ko kumau cho. Kumau belabuh anak nya mati. Ko iya madah ngagai apai iya. Nangi ga ngai ke dikumbai apai bula. Laban apai kumau sigi orang ke enda arap sereta enda pechaya ke utai baka nya. Dini bisi orang dia. Pia ko apai ku mau cau, ujar ko baru. Engka salah peda aku kini apai. Pia ko kumau go cau nyaut apai ya. Seraya ti bejalai nuju pangking ya. Udah temu begari semua. Kumau lalu galik seraya ti bemain game ba tali paun ya ngau bala bakih ya. Kumau ti main game nyau cau. Bekena ke earphone. Benung Kumau enggau bala baki iya Linuk main enda mukai-mukai. Baki iya Kumau siko lalu bejako, Sapa ke tawa ngai badu-badu ari tadi nya? Dini bisi orang ke tawa? Ko sida ke bukai ga nyaut iya. Bisi a uji pending ke kita manah. Aku ari tadi ninga iya ke tawa ngai badu-badu. Pia ku bakih aku mau nya ucau. Sida sebakih sama bela nak memunyi ka nentu ke utai ko bakih sida ia siko nya. Tang sida nadai ke ninga utai benung sida main dia. Ku mau ninga inai ia ngangau. Angkat tu dah ku mau muka pintu. Dia ia meda inai ia. Ngasuh kumbau mai apai ngagai sepital. Ninga utai ko inai ya, kumbau berumban ngelawa pai ya ti luput ba dapur. Udah kumbau datai ba dapur, apai ya sigi udah ngeleda ucau. Udah apai kumbau ngeleda, apai ya lalu nusi nama utai udah nyadi. Ngujung ke ya luput. Kenu ko apai ku mau chau. Lebuh iya ke ka ke jaman, dia iya ninga ku mau bejaku ke diri baka ke bisi orang enggau iya berandau. Tang apai iya nadai meda orang ti berandau enggau ku mau nya chau. Apai ku mau lalu ngerara anak iya. Munyi ke dulu tadi ucau. Udah seduai manak beranau, kumau pun tamu ke bilik pangking begari. Apai eh, tamu ke jamban. Udah temu semua, apai kumau pansut ari jamban dia ya. Tepeda ke siku anembiak mit enda bebaju betanjut. Belawa ba dapur nyedia. Anembiak mit nya ku kita ucau belawa seraya minching pala iya empu. Apai kumau ti meda anembiak nya belawa mai pala iya empu enda dapat nyerawah ucau. Utai dipeda iya pen lalu ngenyit petang. Inai kumau ti Ka ngirup ai ke dapur. Meda laki iya luput. Ba dapur nya dia Ucau. Lalu ngangau ke Muntai. Muntai lalu ngangau ke ka e Kumbau. Tang meh ku kita Ucau. Kumbau nak ninga. Semadi meh inai empu ngangau ke Kumbau baru meh tudah Kumbau tu ninga lalu muka pintu. Malam nya Sida sebilik ucau. Enda tentu ulih tinduk. Ngenang ke utai ti nyadi nya. Malam nya mega, Indai Muntai bisi ke nyap. Ba ke nyap Indai Muntai ucau. Indai Muntai meda indu siku benung nganik anemin. Lalu bisi siku enembiak laki kira umur empat tahun pia enda bebaju enda betanjut tak bermain ba dapur sida muntai. Anembiak nya ti bermain tadi lalu belanda nuju inai muntai. Mua nembiak nya tadi lalu bebalik jai nako iya penyai utai. Inai muntai ti meda mua nembiak nya tadi lalu nyerawah nyentuk ke menua. Apai muntai ninga bini iya nyerawah lalu angkat duduk. Lapa dia wai? Pia ku apai muntai ucau nanya bini iya. Aku bemimpi wai. Meda, bisi siku anak biak, kira umur empat taun, benung bemain enda bebaju unak betanchut. Udah nya, iya lalu belawa nuju aku. Maya iya ke belawa ngagai aku, mua nembiak nya lalu bebali jai. Mata iya nyau pansut kitang-kitang. Mua nyau bulat. Bebesai ulat. Ba mua nembiak nya, pia ku indai muntai nusi ngagai laki iya uchu. Sigi gaya iya nya wai kenyap tu semina. Pangal tinduk aja. Pia ko apai muntai uco. Benyamai ke ati bini iya. Au, engko kini wai ko inai muntai lalu galai baru tang meh mata tudah inai muntai agi peli-peli majak ngai tinduk. Iya meh nyau dini hari. Baru meh tudah inai muntai ulih mejam ke mata. Tumu pagi nya urung iya pukul lima pia. Nah mukai-mukai. Tudah muntai angkat ka kemi. Datai ba dapur, dia muntai meda indai ya. Benua ngirau asik kuring ba kali. Tumu amai di dani sarita mak. Pia ku muntai ucau. Nyapa indai ya. Tang meh indai ya. Enda nyaut utai ko muntai ucau. Muntai nadai ga mayuh jako. Udah tembu semua, muntai lalu tamak pangking. Tinduk baru metudah muntai ucau. Jam 8 baru metudah muntai Dani lalu ke dapur. Datai muntai ba dapur. Dia muntai meda sida sebilik benung makai ase guring. Nye nya baru tau belaki tumu pagi bepanduk ke utai empa begulai kai kupi semua. Pia ko indai muntai uchu nunde tudah muntai. Muntai ti ninga jaku indai yo. Lalu sedekan sedekan nasi goreng ti benung disuap yo. Nyau tu merau cho. Asik guring nya. Baik mutai ke tebah tu wak sedekan. Asik guring ba nyawa mutai tak berasai keresik asai ke bepasil. Bok batang kong tudah mutai ucau. Belubah makai nadai orang rebut dai. Riak kuaka muntai ucau nunai ya. Muntai nak mu munyi. Asik guring ba pingai ya pun nak abih dempak tu dah muntai. Udah aka ngau apai muntai temu makai. Indai muntai masuk pingai. Muntai lalu meresi sedap mija lalu betusun ke utai ba mija nya dia Uchau. Mak, ukai dek manuk asai guring pagi tadi. Pia ku Muntai Uchau ngepun ke randau seduai ba dapur nya dia. Ninga tanya Muntai munyi nya, indai Muntai lalu merening tudah Muntai. Nadai aku manuk asai guring pagi tadi, Meng. Dani aku pagi tadi. Meda ba mija bisi asai guring. Lalu nah kaku pihak kinai muntai ucau. Pagi tadi aku meda muntai mandu asai guring mak. Pihak ku kumau ucau. Nyah. Peda kumau muntai manuk asai guring. Peda muntai inai yo manuk asai guring. Bah. Sapa manuk asai guring ke sida eh ne ucau. Muntai ngau inai yo. Sama anak mau munyi. Semina perning pangan diri. Meda madik ngau inai anak mau munyi. Kumau paduk ke bejakuk. Udah tembu semua pengawa sida kumbau sebilik lalu bekemas ka pulai ke menua indai iya. Laban maya nya ke misi ujung minggu seraya ke ngabas apai enggau indai jawai uchu. Ini enggau ake kumbau enggau muntai. Seduai enda tentu pengerai bai ke sakit tuai meh ucau. Sida muntai pulai ke rumah panjai bisi mendiga malam pia. Udah sida muntai datai ari rumah panjai, bisi indah tuai siku seberai rumah sida muntai berandau enggau indai muntai ucau. Indai tuai nya nusi. Nusi diri suah meda orang indu bebaju burak bawah buak nyapu. Nyapu tengah laman rumah sida muntai ucau. Tang me penyalai ia kena ko ina tuai nya nusi ucau. Indu ti bebaju burak bawah buak nya nyapu mail malam mari aja. Lalu mua indu nya nak tentu dipeda. Piak ko ina tuai nya ucau. Laban ti lindung buak ia bawah. Pama malam indu nya Sigi besapu ke tengah laman nya dia, meh. Kenu ku ina tuai nya nusi ucau. Lebuh jawai ninga utai tusi ina tuai nya, mua jawai lalu bebali. Jawai lalu madah ke diri. Tama dulu ngagai ina tuai nya. Ina tuai nya nadai ke mayuh jaku ucau. Sama bela mulai kediri meh seduai ucau datai jawai bebilik. Ya lalu madah ngagai laki ya nama utai ke ditusi ne tuai nya ngagai ya. Jemat ne munyi ucau. Laban jemat mega ngasai ke rumah sida menyanak enda tentu likun. Inai gat. Uji dek nanya apai seduai indai. Engka seduai bisi nemu orang tau ngintu rumah. Pia ko Jemat pandang agi bini ucau jawai ina memunyi. Ia lalu angkat nyapai tali paun. Lalu betali paun ngagai apai seduai indai ia. Udah jawai betali paun ngagai apai enggau indai ia. Jawai lalu duduk baru rimai lah ke iya. Jawai madah ngagai lah ke iya. Bisa orang nemu ngadu ke rumah ya. Pagila apai mai iya kita pia ku jawai ucok madah ngalah ke iya. malam nya baka selama sida jemat sebilik. Enda tentu ulih tinduk kumau enggau muntai mega nyau takut tinduk bepangking ke diri seduai menyadi eh, tinduk be pangking apai enggau inai seduai. Ia me urung eh pukul 12 malam. Muntai teda ni. Laban ia bisi ninga munyi orang nyapai. Munyi sabak orang nya didinga Muntai datai ari dapur. Pala patung Muntai enda berasai nyau ke bekebai. Peluh Muntai nya nerusan aja. Muntai nyeling aka iya kumau. Apai enggau inai iya ucau. Tang meh sida tiga nya dipeda Muntai udah jenak mati nuak. Munyi sabik orang indu nya tadi ujuk lalu bebalik ke tawa. Tang meh ukai munyi ketawa gaga ujuk, munyi ketawa orang ke ngagu. Kira ke munyi tau ketawa orang nya didinga muntai ucau. Anang guai ya ucau. Ini nguji dulu. Kira ke munyi nya meh ketawa orang nya didinga Muntai Ucok. Bulu peguk tudah Muntai lalu ngerenyang. Nah berasai. Muntai nya usiku-siku nyabak dalam puak Ucok. Udah induk nya ketawa Ucok, induk nya tadi didinga tudah Muntai. munyi ke bisi berandau enggau orang. Bekedumu tang mai leka jaku orang nya enda nyemetak iga didinga tudang muntai. Udah ke munyi orang bejaku ketawa baru ke indu nya didinga muntai uchu. Enda lama udah nya siku-siku ke indu nya nyabak. Makin lama munyi nya. Makin lama, munyi ke majak semak indu nya ketawa. Ni ke nyabak didinga muntai ku cau. Nyau pemuas, munyi utai nya didinga muntai munyi ke ba mua pintu penama pangking Apai Sdua Inai iya. Muntai nyau getetak aja bebungkul apus dalam puak nyau cau. Utai nya ti bejaku nyabek ketawa ngetu nah lama. Ninga utai nya nadai memunyi agi, tudah muntai bisi berasai nyamai mimit anak ati. Muntai lalu nyilak ke puak iya mimit, tang meko kita ucau enda mukai-mukai. Utai nya tadi te nengguk pintu. Ukai tengkuak balat amat ujar semina tengkuak sekali-sekali tang meh suah. Utai nya ti nengkuak pintu seraya ti bejako munyi tu ujar. Muntai bantu aku. Ni anak aku. Muntai muntai pia aku munyi utai nya tadi ujar. Muntai ti ninga utai nya bejaku munyi nya, tubuh muntai asai ke dikunchi orang. Enda mukai-mukai, indu nya tadi lalu ketawa lekai-lekai. Ketawa indu nya didinga muntai semak amat munyi ke ba tisi pending iya diau. Muntai lalu malik ngagai sepiak kanan iya. Enda berasai, utai peda muntai lalu petang tegayam ku kita ucau. Muntai lalu luput. Nemu kita ucau nama kebuah muntai luput? Lebuh muntai malik ke kanan, ngagai tuju tunga utai nya ti bejako, dia muntai meda siku indu bawah buak. Tok gali ngerimai muntai ucau. Lebuh muntai malik. Muntai enggau indu nya mua betunga mua. Kenu ko muntai ucau mua indu nya jai amat mata gemelut sereta mansau chini ning. Kulit mua indu nya nyau betekating baka keka labuh. Dagu indu nya. Nyau tu belingkai. Muntai ti luput nyau ucau nyentuk ke pagi. Tawa sari. Baru metudah muntai dan naik. Pagi nya urung ya pukul 10 pagi. Aki muntai ngapai tuai siko datai ari rumah panyai. Pagi nya urung ya pukul 10 ah aki muntai ngapai tuai siko mega datai ba rumah sida muntai ucau. Udah tembu makai semua indah tengah hari nya. Sida sebuat berandau ba bilik besai seraya ti meda TV. Apai tuai enggau aki muntai nya tadi lalu bejako. enggau Apai Muntai, Apai Dum, tanah rumah kita tu. Tanah Pendam. Ba senentang dapur kita nyin, Pendam orang indu ngandung. Tang nak nemu nama pemarai au cau. Ngau Pendam anak iya dua iku parai lemas. Pia kuaya mingat ucau. Nyadi, apai tuai orang nya tadi benamo mingat tunggal apai jelawai ucau. Enti rumah kita enda dintu, kita sebilik sigi enda likun diau ditu. Pia ko aya mingat nampung jako iya baru. Apai ngau inai muntai enda memunyi. Udah tembu ngintu diri lemai nya, ayo mingat lalu ngira ke kereban iya. Piring semua utai udah disedia ke magang. Benung ayo mingat ngadu ke utai dia, enda mukai-mukai. Sida muntai sebilik tekenyit ninga munyi orang indu nya apai iya. Seraya ti bejaku munyi tau. Rumah aku. Udah ga rebah patah. Laban tanah tu suwa. Dini nua kitai mindah ngenduh ke tubuh anak. Ninga seduai deh anak ndai. Nadai guna aku nguan menua anak seduai enda kala bai aku nyamai baka anak orang bukai. Pia ku munyi sabak orang indu nya ujau. Muntai enggau indai sama beberap enggau pangan diri. Munyi sabak nya tadai ucau makin lama makin jauh. Udah nya lalu nadai didinga kai. Udah temu semua pengawa sida sebuat eh lemai nya baru meh ayo minggat madah ngagai sida muntai sebilik tanah rumah sida ya tanah pendam. Nyadi indu ke parai nya benama Jelawai. Ayo mingat udah mindah ke sida tiga menyanak nya ngagai kampung belakang rumah sida muntai nya dulu ucau. Seraya ke ngiga rumah baru ngagai sida tiga nya. Ukai nya aja ko kita ucau. Bilik sepiak sida muntai nya tadi sarang anak mia mit ada lulus. Sida muntai mega bisi dikirum ku orang utai tindak manah asuh orang medih sida muntai sebilik ucau. Malamnya